Tuni cu China nih Taiwan fawi tein a tei khawh lai lonak a ruang panga ka rak chim lai. Taiwan cu thongkhat zakua sawmli kumkua hnu in amah tein a ukmi ram pakhat a si nain nihin ni tiangah China nih amah territory ah ser ṭhan a timh pengmi ram a si. Ah hleikhun in thong hnih kum hleiruk hnu lebang in cun biatak tein ralkap thazaang hmang zongin pressure tam tuk a pek cuahmah tiah theih a si. Cucaah cun tuni cu China nih Taiwan hi tu sehlaw fawi tein A tei khawh lai lonak, a lak khawh lai lonak a ruang panga ka rak chim lai. A pakhatnak cu FIM92 Stinger ruangah hin a si ti a si. FIM cu air defense system manpet phunkhat a si i thongkhat zakua sawmriat kumkhat ah US nih an rak sermi a si. Hi manpet hi a ṭha ngaingaimi Air defense system phunkhat a si. Minung pakhat nih fawi tein hman khawhmi air defense system a si. A hlahlei ah hin meng nga tluk hrawng asiloah kilometer pariat tluk hrawng tiang a kap khomi a si. Cu bantuk cu Taiwan nih zahnih le sawmnga hrawng an ngeih ti a si. China hi i kap taktak hna sehlaw an raltuknak vanlawng pawl ca harnak nganpi a pe khotu dingmi air defense system a si ti a si. A pahnihnak cu Abraham tank an ngeihmi ruangah hin a si ti a si. Abraham tank hi US nih an sermi ṭhiamṭhiam raltuknak tank phunkhat a si. A vawleicung raltuknak ṭeng pawl hna lakah a ṭha bikmi pawl phunkhat a si ve ti a si. A hlahlei ah hin uh, meter thong hnih tluk hrawnghrang tiang a kap khomi a si. Hi bantuk ṭeng pawl hi Taiwan nih atu ah hin zeimawzet an ngeih cang lengah thong hnih kum kul le kum hnih ah US sinin ceilak te cawk ṭhan a timh tiah theih a si. Hi ruangah hin China nih Taiwan hi fawi tuk in a lak khawh lai lonak a ruang a pahnihnak cu a si tiah theih a si. A pathumnak cu Xinfang Three anti-ship missile an ngeihmi ruangah hin a si ti a si. Xinfang Three missile cu supersonic anti-ship cruise missile system a si i anmah Taiwan nih Supersonic missile an ser hmasa bik cemmi a si. Thongkhat cakuat sawmkaw kum li ah an rak ser cangmi a si. Raltuknak tinbaw pawl kahnak ca an sermi a si. A hlaklei ah hin meng sawmkua tluk hrawng asiloah kilometer za le sawmnga hrawnghrang tiang a kap khomi a si. Hi bantuk hi atu ah hin Taiwan nih zahnih le sawmnga hrawnghrang an ngeih tiah theih a si. Raltuknak chuak taktak sehlaw China raltuknak tinbaw pawl caah hin harsatnak nganpi a pe khomi missile phunkhat a si tiah theih a si. A palinak cu Yunfeng Land Attack Cruise Missile System an ngeihmi ruangah hin a si ti a si. Yuen Feng hi thongkhat zakua sawmkua kum ah an rak sermi a si. China ca ṭih a nung taktakmi misal a si. A hlarhlei ah hin meng thongkhat le zihnih asiloah kilometre thongkhat le zakua le sawmthum hrawnghrang tiang a kap khomi a si. China ram chung ah a biapi deuhmi hmunhma pawl a duhnak paoh a kap khomi misal phunkhat a si. Tahchunhnak ah, China airport biapi deuhmi pawl le an tinbaw dinhnak pawl paohpaoh a kap khotu ding misal phunkhat a si ti a si. Cu bantuk cu Taiwan nih atu ahhin sawmthum hrawng an ngei i a rauh hlan ah a tam deuh pin ser an timh cuahmah liopi a si ti a si. A panganak cu F-16 jet fighter an ngeihmi ruangah hin a si ti a si. Uh, Taiwan nih F-16 fighter jet hi zeimawzet an ngeih ve cang lengah thonghnih kum kul le kum ruk ah US sinin sawmruk le paruk hrawnghrang cawk a timh ti a si. F-16 ah hin air-to-air, uh, air-to-ground, air-to-ship missile pawl tanh chih an si. Raltuknak vanlawng ah cun Efsik thin hi a ṭha bik pawl a si ve. Taiwan nih hin raltuknak vanlawng a phunphun an ngeihmi hi a dihlak ahcun zihnih le pariat hrawnghrang an ngeih ti a si. Khah, China le Taiwan karah raltuknak khunchuak taktak sehlaw hi raltuknak hriamnam ṭha vanlawng pawl an ngeihmi ruangah hin China nih fawi tein